Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Pengidup kitai ke nyadi murid Tuhan Jesus Kristus enda iya sebaka belama-lama. Maya kitai baru bekelala enggau Iya, ati kitai balat ransing. Nadai kitai bekiraka pengerugi enggau penusah nyadi penitih Iya. Enda kitai ngira nya siang tauka malam, ujan tauka panas, kitai gagit ngereja pengawa Iya. Tang lama agi, kendu agi, lama agi, surut agi. Bisi ke udah ngetu ninggalka Iya enggai agi bejalai enggau Iya. Nyau ti ingat aku ke pantun lumur lapan puluh tiga dalam surat pantun kitai. Genteran tiga enggau empat munyi tu ku iya. Mayuh udah lama Kristian tendur megai kereja Tuhan nyau pengarap dampih midang ulih ati mayuh rindang. Mayuh mega agi rindu nengah jalai salah tuju mayuh lubah mansang manah. Sekut ulih dusa lama. Orang nya ti udah limpang. Mayuh kita baka aku rinduka pantun tu laban tiun iya manah amat. Tang enda beratika reti leka lagu ke didanyi diri. Mayuh jaku tangkan enggau jaku ajar ke enda diperatika kitai dalam pantun tu. Mai kitai belamatika pantun tu enggau aku enda lama. Mayuh udah lama Kristian. Pengelama kitai ti udah masuk pengarap Kristian ukai reti nya kitai udah lama nyadi nembiak tauka penitih Jesus Kristus ti ngasika pesan Iya. Mayuh Kristian taja udah lama nyadi Kristian tang agi enda meretika reti pengarap nya ke bendar. Kristian disebakoka enggau garam enggau penampak. Garam ulih diasaika pemasin iya lalu penampak ulih dipeda ba penampak iya. Mayuh udah tendur megai kereja Tuhan, mayuh nyau pengarap dampih midang, ulih ati mayuh rindang. Mayuh mega agi rindu nengah jalai salah tuju. Mayuh lubah mansang manah sangkut ulih dusa lama. Mayuh orang udah limpang nya ku sekeda ari leka lagu ti ba pantun nya tadi. Aku arapka semua ke ninga jaku ajar tu enti kita ngasaika diri udah tendur megai kereja Tuhan, pengarap nyau dampih midang, udah rindang nyau terunda-runda nitihka pemain dunya. Agi rindu nengah jalai salah tuju, lubah mansang manah, tesangkut ulih dusa ti lama. Udah limpang, aku meransang kitai sama ngemulaika diri ngagai Tuhan ti semampai nganti pemulai siku-siku kitai ngagai Apai kitai ti di serega. Kitai agi ngenatai kediri ngagai rumah gerija lebuh Hari Minggu, agi macha batang pengarap Kristian enggau utai ti bukai, tang runding ati kitai udah belengka ari Tuhan nadai agi nadai asai agi munyi ku jaku sekeda. Nulis ngagai menyadika dikerindu sereta dikelengauka aku ke nyadika pengaga enggau mengkuta aku, ku Paul. Bediri tegap dalam Tuhan. Menyadi Paul dalam Tuhan di Pilipi enggau semua menyadi iya dalam Tuhan di serata dunya tu nyengkaum kitai di Sarawak enggau Brunei sama dipesan bediri tegap dalam Tuhan. Dalam surat iya ngagai Kristian di Episus, Paul nulis, Keringka diri dalam Tuhan ngena pengering kuasa Iya, bagi enam ayat sepuluh. Bala nembiak Tuhan begelumu ngelingi Aaron lalu bejaku enggau iya, Kitai enda nemu nama ke penyadi Moses ti udah nguluka kitai pansut ari menua Ejip. Nya alai gaga siku Petara ke kitai ngambika iya bisi nguluka kitai. Moses lebuh maya tu enggau Tuhan di Bukit Sinai laban Tuhan bejaku ngagai iya. Aaron nempa seiku anak sapi ti lelaki ari emas ti ditingkilka iya ari bini, anak lelaki, enggau anak indu sida. Orang mayuh bejaku, Orang Israel, tu Petara kitai ti udah nguluka kitai pansut ari menua Ejip. Sida lalu begawai, Sida balat amat ngirup lalu ngereja pengawa ti kamah. Bup Pemansut bagi tiga puluh dua ayat satu ngagai ayat enam. Orang Israel bedosa ngelaban Allah Taala, sida udah nulak sereta limpang ari jalai Tuhan. Tu orang ke udah meda enggau mata sida empu kereja Allah Taala ti pemadu besai. Tu sida ke udah bejalai meraka tasik mirah nengah tanah ti rangkai. Tu orang ke meda bangkai orang Ejip ti nyau betegaring di sebelah tebing tasik nya. Tu sida ke udah meda pemesai kuasa ti dikena Tuhan ngalahka orang Ejip. Allah Taala ngaga ai ti pait nyadi ai ti ulih diirup. Pemungkal bagi lima belas ayat dua puluh tiga ngagai ayat dua puluh lima. Allah Taala meri manna enggau burung pitu ke pemakai sida lebuh sida lapar. Allah Taala meri ai lebuh sida aus. Allah Taala ti ngalahka munsuh sida. Tang nama ti ku sida ba kaki Bukit Sinai? Orang Israel, tu Petara kitai ti udah nguluka kitai pansut ari menua Ejip. Orang Israel udah rebah udah alah Laban sida mutap ngelaban Allah Taala. Sida enda ingatka kuasa enggau pemanah Allah Taala enggau sida ngelama-lama nya. Ku sida ngelaban Allah Taala, Tu Petara kitai, anak sapi ti lelaki ti ditempa ari emas ti udah nguluka kitai pansut ari menua Ejip. Kitai mega suah baka orang Israel nyilih Allah Taala enggau petara ti digaga jari mensia. Allah Taala tu udah ngereja pemanah, tang kitai ngambu pemanah pengawa Allah Taala nya asil pemintar kitai mensia. Nulis ngagai Timoti, ku Paul, Awakka nuan sama enggau kami taluk natka pemerinsa nyadi soldadu Jesus Kristus. Nadai orang ke nyadi soldadu malut diri enggau pengawa orang periman, laban tuju ati iya endang keran deka ngelantangka ati komandan iya. Dua Timoti bagi dua ayat tiga ngagai empat. Kristian nyadi soldadu Jesus Kristus. Nama tuju ati soldadu Jesus Kristus? Endang keran deka ngelantangka ati kemandan iya. Ni maya kitai nyadi soldadu Jesus Kristus? Lebuh kitai dibaptisa, Pederi ngelai kening kitai lalu nyebut, Kitai nyambut orang tu ke dalam kaban nembiak Kristus lalu ngelai iya enggau kelai regang. Kelai iya nadai deka malu ngaku diri arap ke Kristus ti diregang. Kelai iya deka nitihka menira Kristus ngelaban dusa, ngelaban penyai dunya, ngelaban Sitan, lalu tan berari nyadi soldadu nyadi nembiak Kristus selama iya idup. Amen. Kitai udah dikelai. Awakka tan berari selama kitai idup nyadi soldadu nyadi anembiak Kristus. Nya kebuah Paul nyebut nadai orang ke nyadi soldadu malut diri enggau pengawa orang periman. Soldadu bisi atur, bisi disiplin ti patut dititih. Soldadu ti talukka ketuai iya enda nitihka runding ati diri, tang ngasika perintah ketuai iya. Jaku tangkan Paul ngagai Timoti sereta ngagai semua soldadu Kristus datai ke sehari tu iya nya, Nadai orang ke nyadi soldadu malut diri enggau pengawa orang periman. Nama utai nya ti agi malut pengidup kitai tu ti ngujungka kitai enda ulih bediri tegap dalam Tuhan? Nama pengawa orang periman ti agi malut kitai? Mayuh nembiak Tuhan enda nemu muka balut ti malut iya. Suah kitai nguji muka balut nya, tang lalu enda mujur. Ku Paul, Naka meh penusah aku tu! Sapa deka ngelepas aku ari tubuh tu ti mai aku ngagai pemati? Aku meri terima kasih ngagai Allah Taala ulih Jesus Kristus Tuhan kitai, Rom bagi tujuh ayat dua puluh empat. Penyerakup negap, begempung, ngukuh enggau neguh. Yudios doi Sentiki, dua iku indu ke sama bekereja enggau Paul, bisi penanggul. Enda sepenemu enggau pangan diri, Paul minta saup, Nuan pangan aku ke taluk, nulung sida indu tu. Paul nemu utai ti deka nyadi enti seduai tu majak enda sepenemu. Paul nemu penyerekang di entara seduai tu amat ngerusak nama Tuhan Jesus enggau Berita Manah ti ditusuika sida. Paul minta ari Kristian di Korint, Diatu, dalam nama Jesus Kristus Tuhan kitai, aku minta kita menyadi sama setuju enggau pangan diri, Enda beserekang, tang begempung enggau pangan diri. Sama seati, sama sepenemu, sama juluk ati enggau pangan diri. Satu Korin bagi satu ayat sepuluh. Paul bisi dipadah pasal laya sida enggau pangan diri. Pengawa ke beserekang. Ngujungka beripih lalu ngenyaika nama kudus Tuhan Jesus Kristus. Penyerekang di entara nembiak Kristus meri awak ngagai munsuh bejaika Kristus. Nya alai menyadi, tegap dalam Tuhan. Nama ti ngasuh kitai ulih bediri tegap dalam Tuhan? Seruran gaga ati dalam Tuhan. Penusah endang enda ulih dikenggaika, enda ulih mega diseliah. Tuhan Jesus empu nyebut, Enti orang deka nitihka Aku, awakka iya badu agi berunding kediri empu, ngesan regang iya tiap hari lalu nitihka Aku. Betatika, bechuanka, beteladanka Jesus. Iya seruran dibantah, dipejai, datai ke dibunuh. Tang iya besampi, tang awakka peneka nuan nyadi. Iya enda mantul tauka surut ari ngereja peneka Allah Taala. Iya ngamatka peneka Allah Taala dataika pemati datas kayu regang. Runding kitai enda tau enda berundingka utai ti bendar, ti manah, ti lurus, ti tuchi, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji. Nama utai ti ngemenuhka runding siku-siku kitai datai ke sehari tu? Kati kitai berunding ke utai ti bendar, ti manah, ti lurus, ti tuchi, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji? Udah nya Paul nampung, Kereja semua utai ti udah dipelajar, udah diterima, udah didinga, udah dipeda kita kereja aku. lalu alah Taala ti meri pemaik deka meruan enggau kita. Nama penguntung iya enti kitai semina bisi penemu pasal utai ti manah sereta menyana tang enda dikereja? Mayuh kitai udah lama nerima jaku ajar ari Bup Kudus tang lalu enda dikereja. Mayuh kitai udah ninga bacha sereta udah meda kereja manah Paul ari Bup Kudus tang lalu enda dikereja enda dititih. Ku Bup Kudus, Allah Taala deka meruan enggau kita enti kitai seruran berunding sereta ngereja semua utai ti ngerinduka ati Allah Taala. Aram kitai berengkah, berundingka utai ti bendar, ti manah, ti lurus, ti tuchi, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji. lalu bekenya mega ngereja semua utai ti udah dipelajar, udah diterima, udah dedinga, udah dipeda kitai ari kereja Paul empu. Nya alai menyadi, awakka sehari tu lalu ke belama-lama iya, kitai. Bediri tegap di dalam Tuhan. Am.